Croeso i chi gyd, Trisi yma. Heddi ni'n mynd i wneud llun yn seiliedig ar furlen Nessie, a mae'r murlen na yn seiliedig ar y gan hyfryd gan Cizzy Crawford a James Unwin, Enfys yn y Glaw. Felly beth sy'n mynd i fod gyda ni yw'r geiriau rhyddhewch y golau sydd angen i greu'r enfys yn y glaw, A wedyn, dyna beth byddwn ni ar y top byd, a byddwn ni diferion o law yn cwmpo lawr, lot o lwyd a glas, a wedyn mae dyn ni ymbarel fach yn mynd i fod uh, o tua hanner ffordd lawr, a wedyn mae dyn ni person bach trist fan hyn sy'n mas yn y glaw ben hunan, wedyn byddwn ni rhywun sy'n helpu fe yr ochr yma, wedyn byddwn ni lliwiau yr enfys yn dod lawr. So mae fe'n un da, Um, os ych chi yn neud rhyw thema um, lles neu bod yn garedig, um, helpu chi gilydd math na beth yn yr ysgol, neu mae fe jyst yn neud um, llun bach neis i chi efo'n diwedd ty beth. Um, mae fe'n gallu bod bach yn fwy um, heriol, felly bod e'n fwy heriol tro hyn na rai o'r um, rhai eraill dwi wedi gwneud, jyst achos bod y glaw yn dieddol o um, fynd yn ffordd o'ch llythrenau chi. So, gawn ni weld sy'n ei mynd. Falle bydd camgymeriad i fi ar y ffordd, gewn ni weld. Um, ond y lle gorau ddechrau yw'r ymbrel, a mae eisiau'r ymbrel fod tua fan hyn. So ni eisiau gadael hanner top y dudalen mwy na rai i fod. Ni eisiau pwynt yr ymbrel i fod yng nghanol y tudalen ni. Felly, ni'n mynd i wneud top yr ymbrel fyna. Gall yr ymbarel mwy na lai wedyn ddod bron o bod o ochr i ochr. So, chi eisiau bach o le ar ddau ochr, ond mae eisiau fynd ar draws eitha lot. Wedyn, ni'n mynd i fynd lawr, ar un peth ochr arall, lawr, a ni'n gwneud un bach arall, a mynd fyna. Okay? So nesa, ni'n mynd i fynd o'r pwynt yma, dan y triongl, a ni'n mynd i fynd lan, a wedyn yr un peth yr ochr arall, dod rownd ychydig a lawr. Pidwch wneud llinell y syth, mae'n neis cael bach o linell crwm i ddangos ble mae'n ymbrel ni'n mynd. Cam nesaf, os mae dyma'r pwynt ar y top, mae eisiau un coes ni i ddod lawr yn y canol hefyd. Felly ni'n mynd i fynd lawr, Weddol y syth. Esgusodwch fi. Wedyn mynd i gael llaw person fan yna. So mae un cynta. A mynd i fynd reit o draws. A mae'n mynd i ddod lawr yn barod. So dyna'r bawd. Wedyn ni'n mynd i gael un, dau, tri, Pedwar bys arall, cyn bod ni'n gallu rhoi'n ffon ni mewn fyna, sef gweilod yr ymbrel. A wedyn, fe allwn ni gael gweddill yn llawn ni fyna. Okay? Reit e, nesa, ni wni fynd, achos mae'r law ar fraich yma yn dod o'r ochr dde. Felly gewn ni y fraich yn dod draw. Mae'r person yma yn amlwg yn gwybod bod e'n mynd i fod mas yn y glaw. Felly mae fe wedi dod, neu hi wedi dod, gyda cot arbennig yn barod. Felly mae dyn ni'r llaw, mae dyn ni'r uh, fraich, sori, dyn ni'r cola, a wedyn beth sydd gyda ni yw rhyw hwd hefyd. Ok, dwi ddim yn mynd reit i'r ochr agos fi'n mynd i wneud yn ffram mewn fyna mewn munud. So sy'n eisiau chi ddod reit i ochr y dudalen. Um, fe allwch chi os chi moyn, ond byddwn ni ddim. Um, a wedyn yr ochr arall wedyn, so yn amlwg mae person yma'n cynnig, cynnig help. A'r ochr yma, mae gyda ni person sy'n edrych yn eitha trist. Yn amlwg gyda'r luniau, dwi ddim fel arfer yn rhoi gwynebau mewn. Felly mae eisiau'r pen yn gwynebu neu'n gwyro am lawr wneud i edrych fod y bach yn drist. Mae gyda ni i fraichau neu hi. A wedyn mae gyda ni i gorff, ok, neu'r corff. Y cefn ychydig bach yn fwy pell mas i wneud e edrych fod e'n pwyso lawr. Okay? Right, so dyna mwyn y lai y llun. Um, be sy'n mynd i wneud ei edrych a sefyll mas nawr bydd yr enfys yma'n dod, os yr enfys yw'r gole sy'n cael ei ryddhau er mwyn um, um, dangos bod help neu dangos bod bach o beth gyda ni. Felly, um, mae doi diferyn yn mynd i fod gyda ni gynta, sy'n falle mynd i doi o draws yna, so ni'n mynd i wneud un diferyn bach fanna, mewn i diferyn bach arall fan hyn, a wedyn ni'n barod i wneud yn enfus ni. Felly, mae'r enfus yn dod, ni'n jocan bod yr enfus yn dod o tua y top yna, so os ych chi'n mynd o fanna a chi'n jocan bod y llinell yn mynd i ddod mas, Lle bod yr un cyntaf wedi bod fanna. Yr ail un. So un, dau, tri. Okay, so er bod fi'n gwneud pedair llinell, tri llew sydd ni hyn hen. Fi'n trio cael yr un y pedwerydd un, achos bod ni saith llew, pedwerydd yw'r canol. Felly fi'n trio cael hwnna'n dod lawr y canol fanna, so hwnna bydd y gwyrdd. Rwy'n ni'n cadw fynd a dilyn yr un math o batrwm, so ni'n mynd i fynd draw ffordd yna. Wedyn ni'n mynd i fynd fel yna. Wedyn yr un ola mynd i ddod fel yna felly. Ni'n eitha hapus da hwnna. Ar wahanol linell na sy'n edrych bach yn gam. Um, ond to, os ych chi'n eisiau defnyddio'ch pen mesur a phensil, croeso i chi wneud. Okay? So, mae'r llun nawr yn sicr wedi cael ei wneud. Be sydd gyda ni ar ôl nawr yw'r geiriau, a fel arfer bydd y geiriau'n rhwyddrai uh, roi mewn, ond achos bod gyda ni'r diferion glaw yma, mae'n ni dorri ar draws, hwnna sy'n mynd i wneud uh, llun yma um, llawer yn fwy heriol. Felly, jyst i orffen y gweilod, Beth newn ni yw newn ni just gylymu popeth gyda'i gilydd. Trwy wneud y llinell wibbly wobbly yma. Ok, so dyna'r gweilod ni, so fe dydy rhywbeth o ffram bach fan hyn. Um, nesa, i ni'n mynd i fynd a gweithio'n ffordd lan, fi'n credu rhywbeth gorau wneud fan hyn. Felly dwi'n mynd i fynd lan. A lan yr ochr yma. Nawr, mae yn llinell cyntaf ni'n mynd i fynd o draws fan hyn. A mae dŷ ni un, dau, tri, pedwar, pump stribed yn mynd i fod yn mynd y diwedd. So mae eisiau ni fod yn ofalus. So, yr un cynta, ni wni lle roi diferyn fanna. A felly ni wni roi diferyn bach mewn fanna. Mae hwnna'n golygu wedyn, gallwn ni fynd â'n llinell ni draw, a ni'n torri ar draws hanner ffordd y diferion. So mae hwnna'n golygu nes mlaen wedyn, bydd dim diferyn dyn ni reit yng nghanol y llythyren sy'n mynd i sbwylo'r llythyren yna. Okay? So, ni'n mynd i weithio fyna gynta. A fi'n credu beth da, fi roi e'r geiriau sy'n ni'n gweithio o'r gweilod lan, mae sy'n ffordd od o weithio, ond neithe droi mas yn iawn y byn diwedd. So, llinell cynta ni, ar y pigyn, Ni wedyn yn mynd i fynd am enfys yr ochr yma, a wedyn yn y glaw yr ochr hyn, oce? So, ni'n mynd i gael yn E ni. Y bocs gyntaf yn dod lawr o'r diferyn cyntaf. Bydd yn gyda ni. A wedyn bydd dyn ni un bocs arall fyna a un bocs arall fan hyn, ond y bocs hyn Dyma beth bydd yn yfni. Ok, so pedwar bocs bydd, ond yn y trydydd bocs, i ni yn cael y sgwar bach na mas fel bod yfa y dyn ni. Reit, so e. Yn amlwg yw hwnna. Peidiwch mynd yn rhy agos i'r diferyn ar y gwaelod. Dych chi ddim eisiau torri ar draws hwnna, neu beth bydd yn digwydd yw, newch chi golli y petriol hyn, a bydd chi rhyw lythyren hollol wahanol yna. Oce, e. Yn, yn y nesa. Yf, yn y nesa. Y, Bach off y top ar draw. Byddwch chi'n ofalus o bocsys bach bod chi ddim yn uh, cysylltu pethau sydd ddim angen cysylltu, neu gollwch chi'ch llythyrau na chi to. Ys. Oce, okay, so dyna'n enfys. Wedyn, yn y glaw, lle gawn ni un, dau focs, lan i'r uh, diferyn cyntaf yna. So da, yn, y, g, gen i l nesaf, so gen i l yn mynd draw fel yna. Okay, gallwch chi fynd o'r reit o draws os chi moyn, gallwch hwnna fod yn rhan o'r l yn mynd lan i chi. A wedyn g, l, a, a wedyn

Y arall. G. So draw, lawr, nôl ychydig bach, box, lliwio fe mewn. Y. A. So A. Dechrau off fel yn. A wedyn ni'n rhoi box bach i'w chi benna. A wedyn ni'n neud yr U ar y diwedd. Ni'n mynd i roi llinell yn dy lawr a llinell yn dy lawr. Gallwch chi adael y e fel yna, neu gallwch chi wneud triongl bach os chi moyn chi. Fi'n credu bod hwn yn mynd i weithio well yn mynd reit o draws. Fi'n gallu rhoi tri angl fyna. A wedyn mae'r ul na. Does dim gwahaniaeth bod hwnna fyna, dyw e ddim yn spoiler ul. Okay? Ond mae hwnna lan i chi, mae'n dibynnu beth yw'ch um, llun chi, mae'n dibynnu ble mae'r llythrenau'n mynd ac yn y blaen am cwmpo. Reit te, nesa, mae eisiau ni rhoi Darn bach nesaf mynd lan. Ok, dych chi ddim eisiau mynd lan gormod fel wedys i, achos mae eisiau pimp stribed yn mynd y diwedd. So, os ych chi'n barod lan fan hyn, dych chi ddim yn mynd i allu ffitio y llinell yn y stribedi sydd ar ôl gyda ni mewn. Ok, so byddwch yn ofalus a byddwch yn wylio jwrus yna. So, dwi dal Fydden ni'n gweud tua doi ran o dri lan y tudalen erbyn hyn felly ar ôl yr stribed yma. Ok, mae eisiau bod ych chi lle i dri stribed arall ar y top, ok? Right then, ni'n mynd eisiau cael mwy o ddiferion mewn tren. Dyn ni ddim eisiau rhoi nhw'n union uwch ben beth sydd dyn ni barod, ni'n mynd edrych bach yn rhyfedd. So ni'n mynd i roi un yn y canol fyna, a wedyn ni'n mynd i roi un tua fan hyn rhywle hefyd. So, peidiwch mynd lan gormod fel wedi si. So, diferyn cynta.

um, geiriau'r gan. Reit, nesa, ni'n mynd i fynd, fel eithon ni trwytha, i ganol yn diferio ni. Felly chi gadael gael bach o wibbledy wobbledy os ych chi moyn. Ond dyna mwy na lai tro hyn, oce? Okay? Co, ni dal i gweithio am nôl. So mae gyda ni enfys yn y glaw, mae i greu'r enfys yn y glaw efe. Felly does dim cymaint o lythrenau tro hyn. Pigyn, y diferyn gwaelod yn helpu ni i wneud y bocs gyntaf, i. Felly ni oed nesaf, mae lan i fanna falle. Byddai'r un nesaf, mae pig yn bych dwi fan hyn, so fi lan i fanna. Mae dyn ni i, g. Fi'n mynd i roi r a e yn y bocs yma, so fi'n mynd i wneud lan y draw. Okay, so bydd r e, so i, g, r, e, mae eisiau i gwpan r Ond fi to, so a fi lan fanna. A gallai gymryd y cornel yna bant yn barod. Dwi ddim yn llifio fe mewn. Hwna yw'n collnod ni ar gyfer greu'r. So mae collnod yr. So, yr gynta, i dot. Mewn y ddau ochr, dyn ni ddim yn cyffwrdd yn y canol. A ni'n llifio mewn. G. Ni wedi gwneud un yn barod. Ar draws. Lawr. A lliwio mewn. Mae yr da ni yn barod, ddim eisiau gwneud y byd yma. E. Dwi'n ni adael hwnna fyna, dwi ddim yn mynd eich lle dwbl, os mae fe'n eitha cil. I gwpan, lawr a lan. A wedyn mae dyn ni colled yr, so nhw'n ni yr prif lythyr entrance, so ni'n dechrau bant gyda dwy linell fel as, a bwlch yn y canol. Yn top, gallwn ni wneud hanner cylch yn gwynebu i'r dde, a wedyn triongl yn dod lawr i'r dde ar y gwaelod. A wedyn ni orffen y bant, ni eisiau cymryd triongl bach bant o fan hyn, a i liwio fe mewn. Okay. So i greu'r, so i greu'r enfys yn y glaw. Mae 'da ni dri stribed ar ôl. Ok, gobeithio bod chi'n dal yn neud yn iawn. Ar unrhyw bwynt, os ych chi ddim yn siŵr, stopiwch y fideo, tacluswch e lan ychydig bach, neu aroswch i'r diwedd, mae'n lan i chi. Reit, y tren sydd angen yw'n ngeiriau ni tren. A to, mae eisiau mwy o uh, ddiferion glaw yn ni. Felly, beth newn ni tro hyn yw to, newn ni un rhwng y ddau yna. Wedyn, gallwn ni wneud un rhwng y ddau yna. A wedyn, am tro, sa'n meddwl bod fi'n mynd i roi'n draw yn entren. Fi'n mynd i adl hwnna fel mafe. So, newn ni fynd lan. A newn ni fynd lan. Newn ni fynd ar draws i'r canol. So dyna'n trydydd stribed ni ymlaen nawr. Dyle fod dal digon le am ddau stribed ar y top dych chi erbyn y diwedd, iawn? Um, so to, peidiwch bod rhy uchel lan, neu byddwch chi'n rhedeg mas o le, bydd eisiau chi stico darn bach ychwanegol o bapur ar y top, a gallai fynd i edrych bach yn aniben, ond dyw e ddim yn ei gwaniaeth eich llun chi yw e. Right, so sydd angen yw tro hyn, so ni'n mynd i fynd am ys, Y. A wedyn ni'n mynd i fynd dy, dy. So mae dy fi sydd mewn fyna. Mae pimp bocs ar ôl dy fi. So dy fi a yn gy Yn. Ok, so ble bynnag mae'ch diferion chi, mae pwyntiau top y diferion yn ddefnyddiol iawn ar gyfer uh, dechrau llinell. Ok, dwi, bydd chi ddim yn moyn yn bod ydych chi'n reit nghanol llythyren fel wedi sy'n sgallai fod bach yn galed i chi wneud y siŵr bod llythyren anweladwy. Um, right, so sydd angen, so ys, gyntaf. Wedyn gewn ni y. Dy yw draw a lan i'r cornel. Wedyn box yn y darn chi newydd greu. Un peth to. Box yn y darn, so sydd. Angen, yn ni'n neud a erbyn hyn, so dechrau fo fel yn, wedyn box ar ei benne yn C nesaf. G arall, so draw lawr, nôl draw y bocs. E, dwy linell yn mynd draw i'r dde. A wedyn yn i'r nofto, a ni. sydd angen. Reit, a doi stribed ar ôl dyn ni. So ni bron yn gorffen, os chi wedi dala lan, a bod chi yn cadw lan ar y funud, chi'n neud yn really, really dda. A os fel wedi sy'n y dechrau, mae hwn yn un caled i wneud. Mae fe'n un eitha anodd. Reit, so diferen, gael diferen fanna. Gai ddiferen. Fyna, a chi'n gweld y patrwn o fan hyn, oce? Okay? Ble bynnag o dyfu, dwi'n neud yn awr yn y canol, oce? Okay? Dwi'n ei roi'n fyna. Um, ie, fi'n credu gaf fi'n fyna hefyd, tre. So, dwi'n mynd i fynd lan nawr yn. So, o ble gorffennes i? A o ble gorffennes i? Wedyn mynd am draw. anelu am ganol y diferion bob tro i wneud y bach yn haws. Ok, so mae dyfu nawr y golau i ffitio mewn tren. Ok, so mae di 1, 2, 3, 4, 5 um, box sydd angen o'n ni. So dwi'n mynd i wneud y box cynta, fi'n gallu gweld e'n glir. defnyddio pwynt y top na, digwydd bod mae hwnna reit yn y canol dwi ta beth. Um, dwi'n mynd i roi un yn dylan o hwn hefyd. So 1, 2, 3. Mae eisiau doi arall yn y fi. So gyda hwnna fyna, na fi ddod i fyna. Okay. Right, so y gynta. So dod lawr. canol. Wedyn dod ar draws o'r chwith. Y. G nesa. So dod ar draws, lawr, a nôl. O, cylch yn y canol. Mae y la a yn mynd fan hyn, so lawr a draw i wneud yr yl. Wedyn bocs bach ar gwaelod y bocs. Ni newydd greu y bocs arall fyna. A, wedyn i gwpan do lawr o'r top yn y canol.

yn wneud cyfiawnder gyda'r geiriau 'na. Reit te, so fel wedes i, i orffen bant, rhyddhewch. So mae eisiau ni roi'n diferion ni mewn eto. Um, lan i chi ble chi'n rhoi nhw tren, i fod yn onest, achos uh, dych chi ddim eisiau nhw yng nghanol dim byd, ond does dim byd yn mynd i fod uwch ben yr, um, y linell yma, so gallwch chi roi nhw unrhyw le sydd ddim yn mynd i dorri ar draws eich llun chi. Um, dwi'n mynd i sticio gyda patrwn mwy na lai dwi wedi bod yn creu'r holl amser, sef rhoi'r diferion yng nghanol y diferion sydd wedi fi'n barod. Ni'n mynd i fynd lan. Cael draws na, so hwn yw'r un ola sydd gyda ni, cofiwch, so

ydd, so rhydd, r hy y ydd, o felly fi jyst cyfri jyst i wneud yn siŵr. Mae da fi hy e, y pwynt dwi fyna, so fi lan fyna, u, a wedyn dorau hwnna'n hanner gyda ni cyhy. Os nag os lot o le ydych chi, gallwch chi roi cyhy arbennig y le dwi'n gwneud o'r eich mae lan i chi.

So trio o'r yn syth lan a mas ar y top, yr hyn fi llinell lawr, a hanner cylch yn gwynebu mas. Cymryd triongl i ffwrdd o'r dde hefyd. Dyle hwnna dylech chi gyda yr. Hy. Llinell yn mynd lan. Llinell yn dod lawr. Y. Ni wedi gwneud yn gwneud nhw erbyn hyn, gobeithio. Okay, a pob yn i stopo ble ni'n stopio fyna, iawn? Pidwch mynd yn bellach draw, ni'n mynd i edrych yn rhyfedd. Ydd, so dy, triongl ar yr ochr chwith. Rhyn peth eto, triongl ar yr ochr chwith. Box fan hyn, dim yng nghanol eich coes chi, dych chi ddim eisiau fan y goes, ni'n mynd i edrych yn rhyfedd. Hy, lan, A wedyn lawr o'r top. Um, e, so dwy linell yn dod o draws i'r ochr dde. Wedyn U, dwy linell yn dod lawr, triongl y gweilod. C, cymryd ychydig i ffwrdd. o'r ochr dde, a wedyn hy, na i orffen i wneud eich ych chi. A dyna ni. Felly, rhyddhewch y golau sydd angen i greu'r enfys yn y glaw. Geiriau hyfryd Cizzy Crawford, A unwaith byddwch chi'n rhoi'r lliw mewn, dwi'n gwybod bydd e'n edrych yn dda gyda chi. Okay? Os mae'r lliw i gyd yn mynd i fod ar y gweilod fan hyn, y gobeith i gyd gyda'r helpu a'r cardigrwydd, a wedyn y tywyll, uh, neu'r tywyllwch yma i gyd ar y top. Um, os newch chi edrych ar, na i ddangos y murlun nes i, fel bod chi'n gweld y lliwiau nes i ddefnyddio. Um, nes i ddefnyddio'r y llwyd o wahanol, um, well, o wahanol dywyllwch, really, yn y llythrenau ar y top. Nes i ddefnyddio glas ar gyfer uh, diferion glaw, a wedyn nes i ddefnyddio y lliwiau'r enfys i gyd a'r lliw uh, melyn ar gyfer y, y, y cot law ac yn y blaen. Nes i gadw'r person yma yn weddol o dywyll hefyd, um, jyst i ddangos felly bod e ddim yn teimlo mor gret yna. Um, a, yn amlwg nes i ddim rhoi cot iddo fe hefyd, agos felly oedd y mas yn y glawr ben ei hunan, um, oedd e'n lib felly oedd ddim yn teimlo'n gret, a bod rhywun wedyn dod i helpu. Okay, so mae lan i chi sut i chi wneud eich chi'n chi. Un tip bach arall, Os ych chi moyn, gyda y diferion glaw yma, fe allwch chi roi rhywbeth fel yna ar yr ochr dde o bob un, a wneud e, wneud, dim jyst wneud e edrych bach yn fwy diddorol, ond wneud e roi cyfle i chi roi doi liw gwahanol i'ch diferion chi a mae'n rhoi ychydig bach o sglein hefyd. Mae'r Sharpie dwi'n defnyddio nawr, felly ychydig bach yn rhy drwchus i hwn. Os fel chi'n lli gweld, mae'n llanw mewn yn ddi, ond os oes gyda chi rhywbeth bach teneuach i ddefnyddio, wneud e weithio'n dda. Ond fel wedi si, na i ddangos y murlun nes i, a fel droed y mas, a wedyn gewch chi syniad o sut gallai edrych. Felly pob lwc i chi, gobeithio bod chi'n hapus gyda beth chi wedi greu, Wnewch yn siŵr bod chi'n rhannu'ch lluniau gyda fi, byddwn i'n dwli gweld nhw, a mwynhewch mwy na dim byd arall. Diolch yn fawr am ddeilyn y fideo 'to.